I film zotlang au channel ah ka lo lawm leh vek a cho. Pasal tha kei mi te thian zo kung a bung thum na. Pu Zatawna chuan kei rum a chu chik tak hian a en thin a. Mina mai lo tak a ni tih hi a hmu tlang thiam nghal vek a ni. Tum nei ran chuan a bu ta nghauh nghauh mai a. Zan te a nih tak ah chuan an in sak pakhat ah chuan an riah tir ta a. Kei rum a riah na in chu khual chhawn buk an ti zui ta a ni. A tuk var ṭianah chuan kei ruma chu tho chhuakin ramvah a tum ta a. Zau dawhah chuan Zokungah leh a ṭhiante chuan an lo nghak ṭhap tawh mai a. An panga chuan sihpui chu an hual ta a, rei pawh an la ṭhu lo ang tihah chuan zuktuai hi a lo chhuak zan zan mai a. Kei ruma chuan an theihna a fiah duh vang chuan Zuk tuai khel ah chuan an kap ta a, sazuk han zuang zawk leh inthir hri hlim tum lai chu thal fang pali lai chuan an rawn deng dawt dawt mai a, a lung zawn ah leh a bek ah te chuan an bur fur hlawm a, zuk tuai pawh thui tlan lo hian a bawk rap a, a tal khur cher cher a, hlim tak chuan zuk tuai chu buk lam pan chuan an zawn ta a, Pu Zatawna chuan kei ruma chu koh hrangin an nau te chu hrual turin a sawm a. lawm an pek tur tha erawh a nei loh tur thu tlang takin a hrilh nghal a ni. Kei ruma pawn hahdam hahdam pah a ni mai a, a lo rem ti ve ta a, chumi thlai atang chuan a hrual tan ta a, mipa awm zawng zawng chu Ka cheh dan te, feih hman dan te, lu lak chem vawn dan te nen lam chuan a zirtir a. Thal kah erawh an lo thiam sa vek tawh avangin thal lam erawh an zirtir ta lem lo. An rawn vulh zun leh ek, thli hmang leh lung puk chhunga lei ro tha deuh ho chu Tengkhangin chumi an tengkhang leh khawng hma hawl chu lung sumah chuan an deng ta a, silai hlo siam dan an zirtir a ni. Pawi Belzuar ho hian silai hlo siamna tur a damdawi ti ila chutiang an rawn ken thin chu hmuh tur nei ve ta hek lo. Heta tang hian silai hlo siam dan an thiam ta a, Pu Zatawna silai an tuai hnum reng pawh a hman leh theih dawn ta a, an silfai an silai fawng nei lo pawh Kairuma chuan tha tak mai hian a fawng tur suihsakin A ching kim mai bakah a tho chi chuan thleng chuan a siam sak vek ta a ni. Pu Zatawna leh a hote chuan silai phung hnih an nei ve ta a. Hun tam fel liam leh tawh a Keiruman an awmna an chhuahsan leh hnu atang khan Keiruman a zirtirna chu ni tiin mai hian an zir nawn tluk tluk mai a. zuamsual hlauhawm tak an ni tawh a, an buk bula rinrual awm ta chu sapui te pawn an rawn beisei chang awm leh thin. Hetia keipuiin a rawn hel tawh chuan Zokunga leh a thiante chuan lo hmachhawnin an han chhaih rawn tak tak mai thin chu. Ramhnuai pasal tha meuh tan pawh chet ngaihna a awm tawh lo thin. an ching hlum leh ngei ngei thin a ni. An ramsa thah ho zinga an vun hmanthlak ho thuam atan an hmang zel bawk nen. Zokunga leh a thiante ho hi chuan keipui vun ngat a siam a inthuamin an chempaite pawh sakei vun a ni a, sakei maiah hmang tlap An hmang thlap bawk a, en mai pawhin an ro thap hmel em em mai a ni. Keiruhman intiamna rawn hlawh leh a, a rawn tihhlawh tling ta ngei a. Zokuk, Zokunga pawhin a thlasik tum sawmhnihna turin fapa a nei tawh a, an lawm tlang hle. Keiruhma pawn naute thar lawmawm tak fung ki tha em em mai hi a hlan bawk a.

An che chhuah ni a lo thlen chuan Sai chuan sakei ngho atanga a siam ṭhi chu Zokûnga a hlan a, Kûng a lo let leh vat rawh, i tel lo chuan engmah lo mai kan nih hi an ti a, lungchim tak chuan a kuah vawng vawng a, an inveilim ta chu a ni mai. Keiruma chuan Kûnga nang leh i ṭhiante hi theihtawpin ka hrual dawn che u a, Khaw dang lal ka hmuh pui nual dawn cheu a, in let leh tikah erawh khaw thar kai in keini thian ho hi khaw nei lo kan ni tawh a, ka pa lalna khua pawh it sikna in a ei ral tawh a. lak let duhna ka nei tawh lo. Ka phupa lak duhna ber te pawhin mual an liam zo tawh a, a han ti sap sap a. Zokung leh Hranga pawn an lo phur khawp mai. A hnung deuhah Ṭial leh a kalpah chuan hah pawl sawi lo chuan an kal zai ta lung lung a, thiam tak han ni lo mahse, Kut ni vang tla a. Chhai hla han chham tur chuan a tha tawk hle a ni. Renga lah chuan a khat tawk hian a lo chhawn ve leh zeuh zeuh thin a. Kei Ruma leh Mang Thanga pawhin an zin kawng chu a khawharthlak dawn lovin a hlimawm dawn hle hian an hria a. An khi leh suk suk thin. Chuti chung zel chuan chhunrawl pawh fak lo chuan ni thlavan vuaiin ngaw chhungah chuan an vak ta a ni. Ni a tla suar teh a, hmun zawl nuam rei deuhah hian luite a luang dem dem a. Luite ding dinglam piah lam hlam sawm velah chuan lung bang hi a ding ur mai bawk a. A vei lam hmun zawl nuam deuhah chuan riahbuk an sual ta zui a. Riahbuk sual lah chu zokung ata thian ho chuan an lo awlsam na ngiang mai. Hei te chu kan inawm tleina a lawm le an ti a, zan tam riah ngai pawh ni se rinthlak tur khawpa tha chuan mit khap kar lo ah chuan an zo ta der mai. A bang tur an la kalh hma deuh chuan Zokung leh Hranga pawh zanriah tur eng emaw vai chuan an che chhuak ta a, thal leh fei an hum chhuak mai a, silai an keng lem lo. Salian in tlan lo mahse sakhi leh nghalrual vel chuan an tlan tih hriat em em mai hian an hniak chu a lo chiar dep dup mai a. Kar lo ah chuan sakhi chu hrang ah chuan a thal der mai a. An kal lam a an hmun ar bawm leh ram balh hla thei tan hmin. Eng sen hlarh te chu an hawn teuh a, buk chu an let ta a, mahse kei ruma leh makthanga erawh an lo la awm rih lo. Sa an pel ve dawn a, silai leh han hum nei han hum mahse an ni tan zawnga tangkaina aiin a hnawkna a tam chang a, a awm ta ve ang. Kei mi an ni a, an pahnih phuarna khawp puarna khawp chu an hmu ve mai turah an ngai a ni. Thutbuan ara khuang tih velah chuan keiruma leh mangthanga pawh rawn lang ve lehin saza bawp hi an rawn pu ve ve a. Keiruma chuan a khawmin naktuk chhun vang lai tak velin Hruapui khuaah an luh tur thu a sawi ta a. An khawawm dan te, inding dan te, an zawlbuk sak dan te chu chik tura hrilh zui dap dapin Mutmu an tuah zui ta a, chutia tui taka an mut lai chuan Zokunga chu Tawnmang rama Ngawpuia chuan a lo chuang kai ta a. Hmeichhe nalh em em mai khi a hmu a, a inthuamna puan te lah chu a nem hmel em em a. A lang tlang vek thei hial hialin a hria. A awm bawr leh a kum kar vel chu a hmuh theih miah lo leh thung a. A vun te lah chu a mawi em em a, a ngo sen suk mai a. A hmelthatna heng chuan an bul vel chu a ti eng thei hial in a hria. Chu nu chuan Zokung, kan lo nghah na che a rei tawh. I thlah tupul lian chiah atanga chhui tawh i nia, hun khirh tawng thin mah ila. Khang kha keini dan theih a ni lo va, keini chuan zirtirna atan che kan hmang thin a ni, a han ti te te phawt a. Rawn sawi chhunzawm leh hian, Rihlipui inkai hunah mau pum siam la. Rih lipui lai taka lo kalin, Tui chhunga i thil tur kan dah e, a ti a, a bo zui ta riai riai mai a. Zokung a mak tih leh hamhai chu zawhna zawh leh a tum lai chuan a lo bo hman ta si a. A bul vel chu zan lalnu Par Rimtui chuan a lo khat a, an meituah chu thawm tha in a mu zui leh ta a ni. A tu khua a lo var chuan Zokung te chu an han inkai tho sap sap a, Mangthanga chu a lo awm tawh hauh lo. Rei vak lo ah chuan an piah kham in dawh chhoh vui a tang chuan Ramhruih hian kel pachal ni awm tak khi Ramhruih a phuar chung hian Mangthanga chuan a rawn thlak thla a, Keirum a chuan a lo ban vat a, A paw nawlh a, an vai chuan hma lam chu an pan leh ta a ni. Mangthanga chu a lung a leng ve deuh ni maw? Ramka chuan a zun zam a cham, Khua ka chuan e, ṭhal ro mai zinga a dang si, ka di len a, tiin a kiu ta vawng vawng mai a. Tial a phur zawng tak a lo ni a, rawn chhawn ve in var tiana e lung len a zual tun mang ti sei turan zing tian bo ar kal lai kham ta che a rawn ti ve a, an ni pahnih zet zawng thu leh hlai in an in kar a ti nghet ngei ang le. Chuahpui khua in zahnih ai a tha mah khua chu an lawi lut ta a, tlen in tur atan chuan tlem a. Thawk theih deuh te chu an duh deuh a, mahse khawtawn tirah chuan in tha ve tawh lo furpui pawh a pal tlang zawh pawh a rinawm tawh lo tih velah chuan chu inah chuan keiruma chuan an sarep thahnem fe chu sum hmunah chuan dahin a kalsan mai bawk a, Lal in lam an pan ta vat a. Tlanga chuan rawn bih zuk chung chuan lawi lut ta che u a rawn ti a, deuh hmuk mai a. Chu khawl ngur sanga chuan Tlangho pa chu kam khat zat in, Khatiang kha khual chhawn dan tur a ni ziah lo, hawihhawm leh neilawm taka lo biak thin tur a han ti thuai a, Tlangho pa lah dang duh bik lo. Ka ril leh thin rawh laiin In ei ve duh vang bak a ni lo vang, min tir ve ziah tih pah chuan a ti ta chu a per sawk sawk mai a. Nui tha chung chuan Lalin chu keiruma leh Zokungah te ho chuan an kai ta a. Lal chuan lo besawm velin khawikhua atanga lo kal nge in nih? Pan pan tum an pan tum lam in nei em ni le? Kei room-a chuan bang sei lam pan an nih thu leh khua tia sawi tur an neih lem loh chu tha tak chuan a han chhang ta mai a, an chenna vang khua an sawi duh lo a, Riaka Lalngursanga chuan a lo ngaihsak a, E ni tak maw? Chuti te a nih zawngin thlamuang takin awm rau khai. Thlen in lam te hi tih pah chuan Khawnbawl a han mit mai zauh a. Khawnbawl chuan, E taka, keinin kan lo thleng hlauh ang che u, khawi dang hmun dang pan a ngai lo ve, tiin a hruai chhuak ta a. Lal chuan a suit vuan a chhawr mek bulah chuan rang takin ka pasalṭha ta zing a, Ina awm an awm em, zuk zawng thuai la, ka mamawh thu i hrilh dawn a nia, tiin a tir zui liam ta a. Carlo-a an khaw pasal tha tuai tir pum nuam chiah lo ina Ina lo nghak chu Lalngur Lalngursanga chuan an mikhualte chu Lo bih ngun tur leh naktuk a an che chhuak em tih turin pasal tha kam lova pawh chu a chhuak sawi ta a. Zantir niin Zawlbuk an rawn kai em tiin kam lova chuan a ngaihven a, Zawlbuk kai hmasa pawl ho nen chuan meipui hnung pawh thuk tum chuang an lo ti tir ta rum rum a. Keiruma te paw'n kai rawn dilin bawhbel an rawn bawh liam sang sang a. Balupa te lah Pachang zawlbuk kaite lo lawm sap sap in an lo chi bei luam luam a, in hmelhriatna te an in nei ho a, nula rimpuia te an rawn sawm ve a, mahse kan zam kan zam a zal riau mai a min lo hrethiam mai teuh khai tiin an lo hnar zel a, pasaltha kamlo te ho nen chuan an titih ho ta laih laih a. Balupa chuan an kawngkal an chau ve deuh turah chuan a ngai a, chumi zan chu khualbuan a raw ta lem lo. Ni tam fe an kalh sauh sauh hnu chuan rih dil kamah chuan riahbuk an sual ta a, hemi zan zet zawng hmutmu an tuah mumal mawlh lo. An hlauh vang chu a ni hauh lo a, sa thawm mak tak tak. An la hriat ngai lo hramthawm te, a khat tawk a sai hlum perh ri leh an hna muhil dawn siar siar a, thawm eng eng eng emaw hi a lo ri leh phut zel a. An tan hnawk sak in khawsa loh mah se chu lai hmun chu zan riah nan a rem lo a ni. A tuk zing var ṭianah chuan Zopu mu chu kai harhtu a nei tlat a, rih dil kama thing tum chuan a mit a la riau a. A mu mang neih tawh chu hre chhuakin chu thing thing tum tuia lo lang hmang chuan rih dil a, a li lai lamah chuan a inchhek phei ta a, rih dil lai ni awma a hriat. Tleng tih ah chuan a han in li luh a, a ke bul mai a ni, chem leh fei hi a lo awm reng mai a, chumi a han ban chiah chu chakna thar eng emaw hian a rawn tuam in a eng ta pup mai a, cake te chu a rawn tla ri tuar tuar mai a, keiruma leh mangthanga chu an zia an rawn chhuah a, keipui lian em em ah hian rawn chang in An hahum ta tur dur mai a, keimi an ni tih hre tawh mah se an an han awm thut chu Hranga leh Tiala leh Renga te thiril chu a fan ve a, Zokûnga an hmu si lo, an hlaukhur ta der der mai a, rih dil lai tak an han en phei chu Zokûnga ngei chu tui chungah boruaka ni si, hlamthum vela sangah hian zangthal hian a lo awm a. thli eng tak tak mai chu a khaw chhungah chuan an lo lut sap sap ta a chem dang lam em em mai leh fei chu a vir kual pup pup a kar lo ah chem leh fei chu zokung a kut ah chuan awm in thli eng chu a reh ta a chu veleh keirum mah leh mangthang ah chu tui ah zawng lut in zokung ah chu an va chhar ta a dil kam ah chuan an han mut a. Carlo a zaukûnga chu a rawn harh leh ta a, a chem chhar thar a han lek chiah chu a mit aṭang chuan thil êng tak hi a rawn êng chhuak a, a reh ve leh ta mai bawk. Chutah keirûma chuan a hun a thleng ta a ti sap a, he hun hi a nih hi huaiten an hlauh rawn, Lassie-ten tlum têt tlir taka an lo tlir chu. Zaukûnga chu a rawn pângai deuh hnu chuan keirûma chuan ti hian a rawn sawi ta a, Kûnga tikhan Huai leh la si te inkar ra awm i ni ta, huai chakna neiin la si te malsawmna changtu i ni ta. Thangchhuah pasal tha famta te theihna nangmah a awm ta e, a bikin aihniar a tuarna thatna, Pawl khupa ral doh thiamna, zal hranga finna, lianchhia mi hneh thiamna chu pek i ni a, an malsawmna ral thuam Ngun hnam leh fei chu i kutah a awm ta. Hei hian a entir chu keini keimi te leh lal nihna pek i ni ta e. Hetih lai tak hian mual za chuang chuanga awm kei ruma leh makthanga thian te pawh an awm dan ang chiah khan an lo awm ve a. An harh chhuah hnu chuan zokung te pawh awmna zaukung ate awmna lam pan chuan an a rawn kal ta thuai a an ni bakah hian hmeichhia pawh keimi an awm nual a an ni pawhin eng khawsawi sek sek lo chuan zaukung ate lam pan chuan an rawn kawh pawt pawt hlawm mai a. Kohkhawm an nih chhan chu keimi nihna in a sal beh tam tak an awm a, keimi nun kham tak tak an awm a, Zokunga thisen leh ngun hnam chuan a thlah zalen thei dawn si. Keirum ah chuan bang sei luh nan. Zawn sawm lo liam a ngai tawh lovang, kan piah mual pharh saw kan kal ang a, a piahah sawn lungpuk a awm e, tah chuan kan mite i lo hmuak ang u hmiang tiin a sawi ta a. Pi leh pute sawi thin Sapuii hian zan khatah mual za vel a ven hman e an tih thin chu a tak a nih zia a lo lang ta. Lungpuk bula zan riah tur an bawl mek lai chuan An bulah chuan keipui lian em em te chu an rawn lang ta thau thau mai a, an zia thlakin hring miah an chang thuai a, a lo thleng hmasa apiang chuan Zokunga chu chibai an buk zel a, Keiruman a lo hrilh lawk vek tawh avang chuan Zokunga pawn awm dan tawk a lo thiam ve zel, chulai hmunah chuan zan thum an awm hnu chuan a thleng tur ang ang chu an thleng kim tawh ni fa hmiang. A nu a pa in mi zarual zet chu an ni ta a, Zokung-a chuan an kalna tur chu thlen ngei tho chu a chak avang chuan an inthen hrang dawn ta a. Hranga leh Renga leh Mangthanga ho chuan Zokung-a te lo chen ve na hmun chu an pan ta zawk dawn a ni. Tial-a chuan Zokung-a chu zui zel tlangin kei ruma leh a mi lo tleng thar mi sawm vel zet nen chuan bang sei lam chu an pan ta a, Zokunga'n ka unaute a tih avang chuan Hranga leh Renga chu an zah in keia an kal pawh chu an phal lo va, sakei lian em emah chuan inti changin an chungah chuan an chuan tir a, An ni rawl thar tan zawng a nuamin an kum khawsawi a tling tawh ngei ang le. Khawkar kawnga zan an riah lohin riahbuk an sual an sual pawh an phalsak lo va, rawl thar mai mah ni se lal lo ni tain Zokunga unaute chu an zah em em a, an chenna tur reng reng chu an phalsak lo a ni ber mai. An tih khalh zung zung mai a, an tih tur hre lo chuan thalte chu an lo them thiam siak ta vel mai mai a. Chutia an thal neih ve te an lo kah chhuah fur fur lai chuan keimi Zunga mi pakhat chuan rawn hnaihin, An thal ngul chu a han en dik sak a, a tha tawk lo tiin an piah lawk a, thing leh rua chu lain Hruipui kawr chu thel leiin a thing lak chu a han suih mam zung zung a, vawn nuam tur tawk vela a han suih zawh hnu meuh chuan A ru lak bul chang chu han thel leh thawt thawtin Mei-a chuan a han hem fip a. Lung chungah chuan Dimte hian a chhu leh zeuh zeuh thin bawk a. A duh tawk a a han hem fip hnu chuan hrui zik pui chang atang chuan a lak chu hnang ang deuh chuan a han hlai leh a. Thlawp thlapin a han hrual mum leh a. a kaih ta a, amah chuan thalfang chu banin a han kap chhuak ta zut mai a, an piah deuh a, khawnge hmatuai patling ban puam tih vel lai chu a tlang ta zawk mai, an thal lo siam ve ngawt ang ai chuan a ngul chu a khauh deuh zawk a ni, Hranga leh Renga chuan thal ngul chu an han kuai Zo ta mang lo va, mahse an hman than erawh chuan awlsam takin an kuai zo dawn a nih chu kei mi pakhat chuan a hrilhfiah leh ta a. Chumi zana an mut hma zawng chu chutiang thal ngul siam chuan mipa awm ho chuan an che ta sum sum a, hei hi a chhan pawh Hranga chuan an naute in lama lo awm ho tana duh vang a ni pakhat bawk a tawp.